Zik-nni, di tallit ideg ttmeslayen akk yiɣersiwen, qqaren-d dakken yiwen n umcic yebɣa ad d-iḥeǧǧ. Ihi, mi yella iteddu deg ubrid, yemlal-d d uɣersiw nniḍen, d uccen. Yenṭeq ɣur-s uneggaru-yagi yenna-as, Ɣer wani i tettedduḍ ay amcic, sliɣ dakken tebɣiḍ ad d-tḥiǧǧeḍ? Amcic yerra-yas, tedduɣ ɣer lḥiǧ. Uccen yeldi allen-is, syin yenna-yas, ihi ad dduɣ ula d nekk yid-k. Amcic yewhem, yesteqsa-t, acuɣer ara txedmeḍ dinna? Yerra-yas wuccen, ad neddu, amar ahat ad ɣ-yeɛfu Rebbi ma lewc deg wayen neɣleḍ. Yerna tzemreḍ ad tettekleḍ fell-i, yaxi tessneḍ-iyi. Ihi, ttkemmilen abrid-nsen di sin yid-sen. Skud teddun, ttemlilin-d d yiɣersiwen nniḍen, i yebɣan ad ddun yid-sen i wakken ad d-ḥiǧen. Di tazwara, mlalen-d tawtult. Steqsan-tt ɣef wacu i tezmer ad texdem ma yella tedda yid-sen. Tenna-yasen, Nekk xfifit ifassen-iw, zemreɣ ad ceɛleɣ times. Teddun daɣenni akken ma llan di tlata yid-sen. Syin mlalen-d d uɣyul. Steqsan-t ula d netta acu i yezmer ad yexdem, yenna-yasen, Nekk yeǧǧa-d uɛrur-iw, zemreɣ ad d-agmeɣ, zemreɣ ad d-zedmeɣ. Ineggura i d-mlalen d ilef d uyaziḍ. Yenna-yasen uyaziḍ, Nekk skuɛɛuɣ, zemreɣ ad ken-id-ssakiɣ tafejrit. Ma d ilef, yessusem kan. Syen teddun armi wwḍen ɣer yiwen n umḍiq. Qqimen ad sgunfun. Yenṭeq umcic. Ha-t-an ihi, ẓret d akken wwiɣ-d cwiṭ n wudi d tament. Ma yella yeṭṭef-aɣ laẓ, ad ten-nečč. Maca, ɣur-wet win ara ten-yennalen tura. Uccen. Akken yella d bu txidas, yeqqim yettxemmim amek ara yečč udin i ttamen d iman-is kan. Tewwet-d deg uqerru-is yiwet n tikti. Ihi, yeqqim armi ineṣṣaf yiḍ, syin yekker. Yekker i wakken ad iruḥ. Wehmen deg-s iɣersiwen nniḍen nnan-as, Sani akka ara truḥeḍ ay uccen? Yerra-yasen. Atnan xwali di leǧwayeh akka kan, ad iruɣ ɣur-sen, acku yerna ɣur-sen uqcic. Kemmlen daɣen i kra n wussan n tmelḥiwt, seg-n mi d-yeɣli yiḍ, yekkir daɣen wuccen i wakken ad iruḥ. Seqsan-t tikkelt nniḍen, Ay uccen, ɣer waniyik ara terzuḍ? Yerra-yasen, Ad rzuɣ ɣer xwali. Ayen akka, acu d-yellan ɣur-sen? I testeqsan iɣersiwen nniḍen. Ihi, yerna ɣur-sen uqcic nniḍen. Amcic yenṭeq. Amek, xwalek akka yal ass xeddmen timeɣriwin? Zrin cwiṭ n wussan, uccen yewweḍ-it-id laẓ i tikkelt-nniḍen. Yebɣa ad d-yeǧǧ si tament d wudi i d-yewwi umcic. Maca ur yezmir ara ad d-iɛawed tinna n trenzat ɣer Kowales. Ihi yufa-d tikti nniḍen. Iruḥ ɣer tewtult yenna-yas, A nnger-im, yal ṣṣbeḥ ad tcerreḍ times, ad d-kkren ad sseḥmun. Azekka-nni kan, mi d-yekker umcic d yimdukal-is, ufan-d ur tuɣ ara tmes. Yenṭeq umcic, A tawtult, ayen akka ur tessaɣeḍ ara times? Terra-yas, Mačči d taklit-nwen nekkini, kenwi akk ad teṭṭṣem, ma d nekkini ur necɛleɣ times akk nngani. Amcic ur yezzi ur yenniḍ, yeẓḍem fell-as, ixneq-itt, temmut. Syin yenna-yas i wuccen, Ay uccen, kečč n tettqabbiḍeḍ di tmurt, azzel n ṭṭel tawtult akka. Maca uccen ur tt-yenṭil ara, yewwi-tt ɣer deffir n tzemmurt, yečča-tt. Azekka-nni, yuɣal wuccen ɣer uɣyul, yenna-yas, A nnger-ik, seg mi ara d-tekkreḍ, ma Teṭṣeḍ, keččini tessawaḍ d iṣran d waman i wegrak-nniḍen. Azekka-nni, mi d-kkren ṣṣbeḥ, aɣyul yegguma ad yewwel seg umkan-is, yegguma ad d-yawem, yegguma ad d-yezdem. Yenṭeq daɣen ɣur-s umcic yenna-yas, Acu daɣen i k-yuɣen ay aɣyul? Aɣyul, Kenwi akk tegganem, testeɛfayem, tettɣimam ddaw yiṭij, Nekini kullas ad d-tawi aman d yesɣaren. Amcic yenṭewas ɣer temgerḍt, yexneq-it yenɣa-t. Syen yenna-yas i wuccen ad t-yenṭel. Maca akken yennuma wuccen ur t-yenṭil ara, yečča-t deffir n tzemmurt. Azekka-nni daɣen, uccen yerza ɣer uyaziḍ yenna-yas, Ay ayaziḍ, yeffeɣ fell-ak lḥal akka? Yal ass tettenkareḍ tafejrit i wakken ad tessakiḍ wid yeṭṭsen? Azekka-nni, ayaziḍ yeǧǧa-ten ṭṭsen armi d azal. Yekker umcic yenna-yas, Ay ayaziḍ, ayɣer akka ur tsekruḍ ara taṣebḥit-agi? Yerra-yas uyaziḍ, Leɛmer ṛwiɣ iḍes, ctaqeɣ ad ṭṭseɣ am kenwi. Amcic yeẓḍem fell-as, yenɣa-t. Syen yenna-yas i wuccen ad t-yenṭel. maca aneggaru yagi yečča-t. Zrin wussan, iɣersiwen i d-yeqqimen yenɣa-ten laẓ. Syin yenṭeq umcic yenna-yas, Tura d lawan akken ad neddem udi d tamemt i d-wwiɣ, ad nenɣ issen laẓ-agi ɣ-d-iqḍen. D acu kan, mi dlan fell-as, ufan ala udem Ṛebbi i d-yeqqimen. Uccen yeqqar-as i yilef d keččini, ilef yeqqar-as i wuccen d keččini. Ttnaɣen, ttnaɣen, syin ilef yuɣal ɣer deffir, tusa-yas-d yiwet n tikti, yenna-yas, Ad nɛeddi ad nessemseɣ, win iwumi tserreḥ tɛebbuṭ-is, Anẓar d akken d netta i yeččan tamment. Ɣer taggara, uccen yuɣal ɣer umkan n yilef, ma d ilef ur yezmir ad yetafeɛ ɣef yiman-is. Ɣef yaki i d-qqaren, yečča-tt wuccen, iɣarem-itt yilef.